צייט מען דארף ניען עמוד ב' אינגאנצן אונטן, אמר רבי יהודה אמר רב בערך פינף שורות פון אונטן, אמר רבי יהודה אמר רב. לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנה זכריה עליו השלום דעם אנדערן חודש לכת ספאנסער רבי יורי עקסטין לעילוי נשמת זיין זיידע רבי נפתלי בנימין בן רבי יעקב עליו השלום. אמר רבי יהודה אמר רב, עבודת כוכבים שעובדין עושה במקל, א אינטערעסאנטער וועג פון דינען עבודה זרה, מען נעמט א שטעקל און מען האקט אין פראנט פון די עבודה זרה, איז שבר מקל בפניו, אויב האט געקרעקט די שטעקן אין פראנט פון די געטשקע, חייב איז ער חייב מיתה. זרק מקל בפני ער האט נאר געווארפן די שטעקן, פטור גייט ער זיין פטור ממסים. פטור מאיפה די ארוסה?
ס'איז א לאו, ס'איז זיכער א לאו, ס'איז אין סנהדרין שטייט זייער קלאר, עס איז דא צוויי וועגן פון וואס מ'איז מחיוב מס' ווען מ'דינט אזוי עבודה זרה. די לאו איז בכל אופן וועדער ס'איז דרכו אדער נישט דרכו, די מס' איז נאר טאמער ס'האט איינע פון די צוויי קאנדישאנס, נאמבער וואן, ס'איז א עבודה שנעשה בפנים וואס מ'האט געטון אין בית המקדש, למשל, שחיטה, הכתרה, ניסוך, זריקה און השתחוואות, זיך בוקען, איז מחייב מיסה, אפילו ווען דו גייסט צו פאור, מען טוט עני פון די זאכן איז מחייב מיסה, אפילו דו גייסט צו מרקדות איז מחייב מיסה, צו ווארפן שטיינער, טאמער עס איז די מנהג אזוי ווי ביי די מרקדות, איז מחייב מיסה, טאמער עס איז צו בעל פאור וואס די וועג איז פון דינען די עבודה זרה דורך רעליווינג יור סעלף, דעמאלס גייט מען נישט זיין חייב מיסה, עס איז נישט זיין שטייגער פון דאס טון. נאר די חידוש פון די גמרא גייט זיין, צוברעכן די שטעקן, אינטערסאנטע דערהער, איז קאנסידערט סימילער צו שעכטן א בהמה. פאר לאמיר טראכטן, די פראסעס אויף שעכטן א בהמה איז, יו קרעק די נעק, דורך שעכטן, די גייסט דורך מיט די מאפרעיקעס רופט מען עס, די די איי געס ס'איז די ספיינעל קאורד, די שניידסט אדורך, די זעלבע זאך צוברעכן די שטעקן האסטו געשאכטן די שטעקן. וואס? וואו איז די שחט'ן ביי נדרים? די שחט'ן די בהמה איז מחייב ביי יעדע סארט עבודה זרה. אויב אזוי, אויב די וועג פון דינען די עבודה זרה איז דורך צו ברעכן א שטעקן, טאר האסטו גע'שחט'ן די קרבן פאר די עבודה זרה, איז מחייב. אבער רש י לייגט צו א אינטערעסאנטע שטיקל צו דעם. דאס איז דווקא ביי עבודה זרה וואס האט א שייכות צו א שטעקן בשעת די עבודה. ווייל דעמאלס זאג איך, די צוברעכן די שטעקן איז אזוי ווי די האלץ פון די בהמה, אזוי ווי האסט גע'שחט'ן בהמה ביסטו חייב, האסט גע'שחט'ן די שטעקן ביסטו אויכעט חייב. מה שאין כן א עבודה זרה וואס האט נישט קיין שייכות צו א שטעקן, איז זייער שווער צו זאגן אז מיט צוברעכן א שטעקן זאל עס הייסן אזוי ווי שעכטן א בהמה, יו קרעק א סטיק ביי די עבודה זרה פון פארט איז זייער שווער צו זאגן אז מען זאל זיין חייב אויף דעם. אמר ליה אביי לראובן, מאשט נשיבה, פארוואס זאגסטו אז מיט צובראכן די שטעקן ביסטו חייב מיתה, דאבלאי כעין זביחה, עס איז סימילער צו די שעכטן די בהמה אין די בית המקדש. סא עבודת פנים זרוק ווען די ווארפסט די שטעק אין נמי איז אויכעט סימילער הבל אי כ אין זרוק אזוי ווי ווען מען שפריצט די בלוט אויף די מזבח פארוואס אויף ווארפן די שטעקן איז מען נישט חייב מיסה? נאמן ליה האט רבא געזאגט צו אביי בעיני זריקין משתברת לאמיר טראכטן ווען מען שפריצט די בלוט גייט עס אלל אווער ס'טראפט פון אלע זייטן ס'גייט אויף שתיים שעהן ארבע צוויי קארנערס ולא כ ווען די ווארפסט א שטעקן איז נישטא די פעולה פון צוברעכן די שטעקן פון שפריצן די בלוט אייזפאר האט אביי געפרעגט א קשיא צום געלערנטן א ברייתא, סופת לא צויה, ער געבט צו עסן צויה פאר די עבודה זרה, או שניסח לפניהו א וויץ של מי רגלים מי מי רגלים, ער געבט צו טרינקען, ער גיסט אויס דארטן מי רגלים אין פראנט פון די פאור, חייב איז ער חייב מיתה, אפילו נישט פאר די עבודה זרה פון פאור, אפילו דאס איז נישט דרך עבודתו, איז ער אויך חייב מיתה, פארוואס? ווייל ס'איז סימילער צו די עבודה וואס איז געווען בפנים, סאו בישלו עם עביד של מים הרגליים עיקר זריקה משתברת, איט גאוס אלל אווער די פלעיס, איטס סימילער צו שפריצן די בלוט להבדיל אויפן מזבח, אילו צואה מאי זריקה משתברת עיקר ס'איז סאלידס, דעמאלטס וואס איז וויאזוי ווערט דאס צובראכן, אויף דעם ענטפערט די גמרא בצואה לייכער, ווען ס'איז א א ליקווידי צואה ממילא איט געטס ספרעד אוט מיטן ווארפן. זאגט די גמרא אליין מכת הנאה, קען זיין די חידוש פון רב אז אפילו אויף א מעשה וואס איז נישט כעין השחיטה, לאמיר זאגן צוברעכן די שטעקן און מיר זענען אויך חייב מיתה, איז א מחלוקת פון תנאים. מען האט זיך געלערנט אין א ברייתא, שחט לא חגב, ער האט געשאכטן א היישעריק לשם עבודה זרה, סאו עני עבודה זרה, סיי טאמער ס'איז דרכו מיט היישעריקן סיי טאמער נישט, ער האט געשאכטן אבער למעשה האט ער געטון א פעולה סימילער צו עבודה בפנים להבדיל, סאו רבי יהודה מחייב והחכמים פוטרין. שמאי לייב וואו קומט די גדלות איז פאראויס א מחלוקת. די מאסובים האבן אין אין קענס ווי כרב יהודה האלט אז צוברעכן איז סימילער צו שחיטה, ממילא שעכטן די היישעריק איז נישט קיין שחיטה ממש, אבער ס'איז אזוי ווי צוברעכן די שטעקן, ס'איז עפעס סימילער צו מיסה, שחיטה ברענגט מיסה, די צוברעכן די נעק פון די היישעריק ברענגט מיסה, און די זעלבע זאך מיט צוברעכן די שטעקן פאר די עבודה זרה. למעשה ולא אמרו מכאן זביחה די חמ מ האלטן מ'זאגט נישט אויף די שבירה ס'איז כעין שחיטה אויב אזוי ועיין אילו כעין פנים מ'איז נאר חייב מיסים נאר אויף א שחיטה וואס איז סימלער צו די עבודה אין בית המקדש ממילא דער וואס שעכט א היישעריק פאר עבודה זרה האט זיין פטור און די זעלבע זאך לויט די רבנן לכאורה אויב מ'צוברעכט א שטעקן עט עס נישט זיין חייב ווייל ס'איז נישט ס'הייסט נישט סתום מלפנים. זאגט די גמרא לא, עס איז נישט קיין ראיה אז וועגן דעם רעדט זיך די מחלוקת, כנ ל זאגן די כולי עלמא לא אומרים נקען זביחי, לויט יעדן איינער זאג איך נישט אז שבירה הייסט אזוי ווי שעכטן, צוברעכן א שטעקן איז נישט אזוי ווי שעכטן, אלא כעין פנים מענין כדי מען זאל זיין חייב מוסר מוז עס זיין סימילער צו עבודה אינעווייניג, צוברעכן א שטעקן לויט יעדן איינער גייט מען זיין פטור פון מוסר, איי פארוואס פארשיין איך אגב רבי יהודה איז מחייב מוסר ווען מען שעכט א היישעריק, הואיל ווי צווארע איז דומה לצוואר ביים און למעשה דער איז א פולס דעטס גאוינג פראם די באדי טו די נעק צו די העד איז עס מער סימילער צו א בהמה פאר דעם איז עס סימילער צו פנים נישט ווייל די צוברעכסט עפעס אזוי ווי צו ברעכן א שטעקן דווקא ביי די היישעריק ווי עס נאר א פולס דעמאלסט איז עס סימילער צו די עבודה פון אינעווייניג. א לייוו קריטשער קרעק. אמר רב נחמן אמר רבי בר אביה אמר רב, עבודת כוכבים שעובדין עושים במקל, עבודה זרה וואס מען דינט מיט א שטעקן, שיבר מקל בפניו, חייב, האסט צוברעכן א שטעקן אין פראנט, אגעין דאס איז זיין דרך, ביסטו חייב מיתה. ונעשרת, דער שטעקן אליינס איז אסור ביי הנאה, אזוי ווי תקרובת עבודה זרה וואס איז אסור, מען קען עס נישט כשר'ן, סאו אפילו ביי עבודת כפים וואס איז נישט די דרך צו דינען מיט צוברעכן די שטעקן אזוי ווי זביחה, גייט ער זיין חייב מיתה, די גייט אסר'ן די שטעקן ווייל למעשה האסטו מקריב געווען די שטעקן. טאמער ס'איז געווען זרוק מקל לפניו, האסט נאר געווארפן די שטעקן אין פראנט פון די עבודה זרה חייב גייט ער זיין חייב מיתה, און דאס איז ביי עבודה זרה דווקא וואס מען דינט דורך נוצן די שטעקן, דער פסוק זאגט פארן טידוש לאלהים לאמור איכה יעמדו הגוים וואי לס אלהים, ביסט מעיין די טוסט אזוי ווי זיי האבן געטון ביסטו חייב מיתה, אבער ועיין אין הסדר דער שטעקן גייט נישט בלייבן אסור ביי הנאה, ווייל ס'איז נישט קיין עבודת פנים איז דער שטעקן נישט אסור. אמר לי רבא לר' נחמן, מאי שנית שיבא, פארוואס ווען האסטו צובראכן זאגסטו דער שטעקן הייסט תקרובת עבודת כוכבים, דער שטעקן אליינס איז אסור ביי הנאה קענסטו שוין נישט נוצן פאר פייערוואוד, דהעברה ליה כעין זביחו ס'איז אזוי ווי האסט געשחטן, זרוק נמר האט ווי לייק ענד זרוק האסט געווארפן די שטעקן אפילו עס בלייבט גאנץ איז עס אזוי ווי שפריצן די בלוט פארוואס זאל עס נישט זיין אסור ביי הנאה? אמר ליה את ר' נחמן געזאגט צו רבא כדי די זריקה זאל זיין אזוי ווי עבודת פנים בענין זריקה משתברת דעט ספרעדס אלל אווער די פלעיס ווי לייק ביי א שטעקן קומט עס נישט צו פרעגט די גמרא אלא מאי עתא אז ס'הייסט נאר טאקרויבערס טאמער ס'איז כעין עבודת פנים אבני בית מרכולת ביי מאה העשרי, פארוואס זאלן שטיינער פון עבודה זרה פון מרכולת זיין אסור ביי הנאה, און די די די עס איז נישטא קיין שום שטיינער וואס ווערן צוברעקלט ווען מען ווארפט די שטיין. אמר ליה האט ר' נחמן געזאגט צו רבב, ביסט גערעכט, ס'איז א גוטע קשיא, אבער איך איז אויך געווען שווער די קשיא, אף לדידי קשיא לי, מיך איז אויך געווען די ערשט קשיא, שאילתא, איך האב עס געפרעגט לרבי בר אביה, ווי רבי בר אביה האט אויך נישט געוואוסט די תירוץ, ער האט געפרעגט לחייא ורב, וחייא ורב האט אויך נישט געוואוסט, און ר' לוי האט געפרעגט לרב, צו די טאטע רב, ואמר ליה, און רב האט אים געזאגט אז די שטיינער פון מיין כולל זענען נאסע ווייל נעשה כמגדל עבודת כוכבים, למעשה יו אר עדינג אנאדער לעיער צו די עבודה זרה, מאכסטו די עבודה זרה, סאו ס'איז נישט אלץ די א קרובות. דו מאכסט א עבודה זרה פאר דעם ביסטו חייב. סאו ביי ווארפן א שטעקן ווערט נישט די שטעקן א חלק פון די עבודה זרה. די עיקר פון עבודה זרה איז נישט געמאכט פון שטעקענעס סאו די שטעקן ווערט נישט אסור. מה שאין כן ביי א מרכולת, די שטיין איז ווערט א חלק פון די עבודה זרה ממילא פאר דעם איז עס אסור. זאגט מרא הני כ למאן דאמר דאס פארשטיי איך זייער גוט לויט דער וואס האלט אז עבודת כוכבים של עובדי כוכבים אסירים מיד, די סעקונד דו מאכסט א געטשקע אפילו האסט עס נישט געדינט איז עס שוין אסור, און לשיטתו גיי איך זאגן די שטיינער וואס דו ווארפסט פון מכולת זענען אסור אלס עבודה זרה, אקעי. אבער אילו מאן דאמר לויט די שיטה וואס האלט אז ס'ווערט נישט אויס עד שתעבוד ביז גייסט למעשה דינען די זאך וואס האסט געמאכט, טישטער איז זאלן דיר שטיין אזא מיתה בהנאה, דא לא פלחא, למעשה האט נישט קיין זין געהאט דא צו דינען די עבודה זרה, ער האט סך הכל געוואלט גרעסער מאכן די מכולות און ממילא זאלסט נישט ווערן נאסר. אמאל האט ר' נחמן געזאגט צו רבא, כל אחת ואחת, יעדע שטיין וואס דו ווארפסט,

מיינט ער גרעסער צו מאכן די עבודה זרה, חוץ פון דעם וויל ער אויך מקרב זיין צו די פריוויעס שטיין און מיט דעם וואס ער האט יעצט צוגעלייגט נאך א שטיין קומט אויס יעדע שטיין ווערט אסור אלץ תקרובת און ס'איז אויך א חלק פון די עבודה זרה אבער די איסור פון די שטיין איז אלץ עבודה זרה אליינס וואס ווערט קען ווערן מותר דורך ביטול נישט אלץ תקרובת און ממילא איז עס איז די שטיין איז שפעטער איינמאל האסט מבטל געווען נישט זיין אסור ווייל ס'איז נישט קיין עבודת פנים. דאס האט א דין אזוי ווי עבודה זרה ווייל דו האסט למעשה געדינט, ס'ווערט נישט אסור טו די פוינט ס'זאל נישט העלפן קיין ביטול ווייל דאס הייסט נישט קיין תקרובת. פרעגט די גמרא אי הכא אויב אזוי בעשרייסע מיה תשתרי די לעצטע שטיין זאל זיין מותר ביי הנאה ווייל למעשה די לעצטע שטיין האסטו נאכנישט געדינט, אמר ליה האט ער אים געזאגט יו נאט יו רייט אי ידעת לה זיל שוק לה טאמער דו ווייסט וועלכע איז די לעצטע שטיין קענסטו עס ארויסנעמען און קענסט עס ספענדען קענסט עס נוצן היות דו ווייסט נישט וועלכע עס איז מסופק זענען אלע אסור. רב אשי אמר רב אשי זאגט ניין ניין ניין. כל אחת ואחת נעשית תקרובת, יעדע שטיין וואס דו ווארפסט ווערט אויך א קרבן לעצמו פאר זיך אליינס, ותקרובת לחברתה אויך א קרבן פאר די אנדערע, קומט אויס ווען דו ווארפסט א שטיין ווערט די שטיין אליינס עבודה זרה און ס'דינט זיך אליינס, ממילא די לעצטע שטיין איז אויך אסור, היות די זריקה, די ווארפן די שטיין איז געווען פאר די עבודה זרה, ס'מאכט די עבודה זרה אליינס, די עבודה פון די שטיין מאכט עס פאר עבודה זרה, קומט אויס ס'ווערט א עבודה זרה און ס'דינט עבודה זרה, ספאנטעניעסלי. אויף איין מינוט, און ממילא די לעצטע שטיין גייט אויך זיין אסור אלס עבודה זרה. ניין, ווען מ'לערנט אין א משתה דארף מען אלף אמות בית, מצא בראשו, האסט געטראפן אויף די טאפ פון די געטשקע די מרכולות, כסות, מעות, שטיינער אדער קליידער, אזוי ווי מ'ווארפט היינט אריין ביי די יאפאנס, ביי די טעמפלס און ביי די הינדוס, אוי כלים אדער אנדערע כלים, הרי אלי מותרין איז עס מותר בהנאה. טאמער ס'איז געווען אבער פרקילי ענבים, הענגלעך פון טרויבן, קלאסטערס אוו גרעיפס, ועטרת של שבלים, קרוינען וואס מען האט געמאכט פון זאנגען, ויענות און וויינען, שמנים, אויל, וסלוסיות און קמח, וכל דבר שכיוצא בו קרוב לגבי המזבח, יעדע זאך וואס מען האט מקריב געווען אויפן מזבח אליינס, עושה איז עושה, ווייל מן הסתם באטרעפט עס ביי די עבודה זרה, מסתמא האט מען עס געברענגט מקריב צו זיין פאר די מקורות.

לא כעין פנימיקע, ס'איז נישטא קיין וועג וויאזוי עס מקריב צו זיין אויפן מזבח, לא כעין זריקה משתבערע סוכה, ס'איז אויך נישט סימילער צו די תקריבות פון די עבודה זרה, פארוואס זאלן זיי זיין אסור אלץ תקרובות? אבער פאר מען גייט ווייטער, אונז זעהן מיר דא ווען מען רעדט וועגן עבודת פנים, דאס מיינט עבודת פנים פון די מזבח אנלי, נישט וואס מען טוט אין די עזרה און נישט וואס מען טוט מיט אנדערע עבודות, ווייל טאמער נישט, ס'איז דא פלענטי עבודות פון די ענבים, טרויבן אליינס, ס'איז דא ביכורים וואס מען ברענגט קלאסטערס אוו גרעיפס, אלא מאי ווען מען רעדט וועגן עבודת פנים רעדט מען די מזבח ענד אנלי די מזבח. אבער רבא האט רבא געזאגט, אמר אילער, כגון שבצורה מתחילה לקח אז בשעת שניידן האט מען עס שוין געשניטן לשם עבודה זרה. סאו נישט אז איך ווייס זיכער עטס געשניטן פאר עבודה זרה, דעמאלס איז עס זיכער אסור. נאר די דרך איז געווען עס צו שניידן לשם עבודה זרה גיי איך אננעמען זאגט דער רשב א מן הסתם האט ער עס געשניטן פאר עבודה זרה, און היות בשעת'ן שניידן איז עס געווען לשם עבודה זרה איז עס אזוי ווי צו ברעכן א שטיין אין פראנט פון די עבודה זרה וואס דאס איז ממש אזוי ווי שעכטן, סאו איווען דאו די מלכודת איז נישט די וועג פון דינען מיט ענבים און מיט זאנגען, מיט דעם אלעם היות די זאכן וואס קומען ארויס איז א זאך וואס איז קרוב על גבי מזבח איז עס קאנסידערט אזוי ווי שעכטן, עט איז אן עשה. אמר רב אביה אמר רבי יוחנן, מנין לז לבייך בהמה בעלת מום לעבודת כוכבים שהיא פטור? וויאזוי ווייסט מען איינער וואס שעכט א בהמה א בעל מום פאר עבודה זרה אז עס איז פטור ממיסה עס איז נישטא קיין איסור מיסה, אגעין די לאו וועט זיין מיסה עט נישט זיין, שנעל וואס שטייט אין פסוק ז ויח ל להם יחרם איינער וואס שעכט פאר א גאט גאט זאל אים לייגען אין חרם זאל מען נישט נוצן בלתי לשם לבדו קרבנות שעכט מען נאר פאר די אייבערשטער סאו די ווארט בלתי לשם איז משמע לא יאסרו תורה די תורה האט נאר גע'אסר'ט דווקא א עבודה אלא כעין פנים א זאך וואס להבדיל מען וואלט עס געקענט מקריב זיין אויפן מזבח א בעל מום קען מען נישט מקריב זיין אויפן מזבח אויב אזוי איז מען נישט חייב קיין מיתה אויף דעם אפילו אויב עס געשאכטן פאר עבודה זרה. זעהט מען אז רבי יוחנן דינגט זיך מיט רב אז עני זאך וואס איז נישט ממש אזוי ווי מקריב זיין בפנים אויפן מזבח איז מען נישט חייב אויב דאס איז נישט זיין שטייגער. הוה ברוב האט רובא מעיין געווען אין די הלכה במאי. וואסערע סארט מים רעדט מען דא וועגן? אילן מען באדויט נישט עפ וויין אז א קליינע פסיל וואס אין די אויג אליינס וואס סתם אזוי באמערקט מען נישט אבער פאר די מזבח איז עס אסור השתלה ונענועה חזי ל. מה דאך פאר א גוי איז עס ראוי מקריב צו זיין לגביה פארן אייבערשטן בבמו דדי' אויף זייערע במות לעבודת כוכבים מבעי דארף מען זאגן אז עס איז ראוי מקריב צו זיין פאר די עבודה זרה ממש וואס פאר דעם זאל מען זיין חייב מיתה, סאו א במה ווייסט מען פאר עס איז געווען די משכן שילא פאר עס איז געווען די משכן פאר עס איז געווען משכן שילא מיין איך איז נאך געווען מיתה במות אבער ביי די משכן שפעטער אדער בית המקדש האט מען נישט געמעגט מער מקריב זיין אויף קיין במות. אבער בשעת די באמעס זענען געווען מיטער האט מען געקענט מקריב זיין אפילו א באמין אדער א שלום האט מען געקענט מקריב זיין אויפן באמע. נאו די בני נח מעגן אפילו נאך די משכן און אפילו נאך די בית המקדש מעגן זיי נאך אלץ מקריב זיין אויף א באמע. סאו אויב עס איז גוט פאר די באמע פארן אייבערשטן איז זיכער עס זאל זיין קאנסידערט א קרובות לגבי די עבודה זרה להבדיל און מען זאל זיין חייב מיתה אויף דעם. אלא נאר וואס סתם מ'רעדט וועגן א מום במחוסר עיבור ווען ס'פעלט א עיבור, כ ק דער רבי אלעזר אזוי ווי רבי אלעזר האט געזאגט, אמר רבי אלעזר, מנין למחוסר עיבור שי' אסור לבני נח אז א בני נח טאר נישט מעכב זיין א בהמה וואס פעלט א פיס, שדמ ווייל שטייט אין פסוק ביי די בני נח איז אריין די תיבה און מכלו חי מכל בשר שניים מכל פון די טמא'נע חיות תביא אל התיבה להחיות איתך, די ווערטער מכלו חי איז לכאורה איבריג. צום קעמפ שטייט דאך שוין מקל בשר, וואס וויל ער דא זאגן מקל וחי, אמרו תורה האט די תורה געזאגט צו נח, הווי בהמה שכיין ראשי איברים שלה, ס'איז א שלימות'דיגע בהמה, ס'איז גאנץ ס'פעלט נישט קיין מעין איברים, און ווען נח איז ארויס פון די תיבה האט ער געברענגט עולות פאר די אייבערשטער פון די ריינע בהמות, שטייט ויקח מכל הבהמה הטהורה ויעל עולות במזבח, דאס איז נאר געווען פון די כשר'ע, אויף כל פנים זעהן מיר אבער פון אז פאר ביי נח איז אסור, עניטינג וואס איז א מכוסה עיבור טאר מען נישט אפילו א גוי מקריב זיין פארן אייבערשטן. נאו, איינער האט געפרעגט ר' שמשון פינקוס א אינטערסאנטע קשיא, אימעדזשין ווען יו געט א נאוטיפיקעישאן יו אר אדאפטעד, מען האט דיך נישט מגייר געווען ריכטיג, און ביסט א גוי, וועלכ וואס וואלסט געווען די ערשטע זאך וואס דו וואלסט געטון? דו וואלסט טשעלענדזש געגעבן? סאו לכאורה האט ער געטרייט מסתמא מיט אריין גיין אין מעקדאנעלדס צו איך ווייס איי דאנט נאו, איך ווייס נישט גיסן נעגל וואסער, איי דאנט נאו, סאמטינג סאמטינג ריעלי טעריבל. א טשיזבורגער אריינכאפן, אטליעסט ביז א, לאמיר זאגן ער גייט זיך מגייר זיין נאכמאל, אבער ביז אהין האט ער געזאגט איך וואלט מקריב געווען א בהמה אויף א באמע, א בהמה פאר א באמע פאר א גוי איז מותר, וואלט איך מקריב געווען א בהמה פארן אייבערשטן אויף א באמע, ס'איז א זאך וואס אלס איד קען איך נישט טון, אבער אלס גוי וואלט איך עס יא געקענט טון, איטס נאט די ענסער יו וואס עקספעקטינג, אבער על כל פנים, פרעגט די גמרא האי מכל חי מי באי אלי למי תתרייפי, וויאזוי קענסטו זאגן אז איך דארף האבן די ה' מכל חי צו זאגן עס דארף זיין שלימות'דיגע איברים, איך דארף דאך האבן אז מען מיידט זיין א טריפה פון אז מען האט נישט אריינגעלאזט אין די משכן אין די תיבה קיין טריפה, ס'איז נישט מיותר, ס'איז נישט איבריג פאר מכיסה עיבור, זאגט די גמרא יענץ קען די מיעוט פון טריפה קען איך ארויסרעדן מלחיות זרע נפקא, לחיות זרע על פני כל הארץ, א טריפה וואס האט א לאכן קאפ קען נישט געבוירן, א טריפה קען נישט מאכן, קען נישט פראקריעיטן, סאו מכל חי בין איך ממעט א טריפה, און איים סארי, סאו די כה לחי בין איך מיה בין איז איבריג און איך בין ממעט א מכסה א עיוור טאמער עס פעלט א עיוור יוסי קען נישט מודה זיין האט נישט געדארפט אריין גיין האט נישט געקענט אריין גיין די תיבה ס'איז מר הני כ למאן דאמר סייגי לויט די שיטה פון סל טרייפה איינע יולדת אז אז איינמאל ס'קען נישט סל טרייפה קען עס נישט האבן קיין קינדער קענסט עס ממעט זיין פון חיה זרע אז ס'קען נישט האבן קיין קינדער אבער איי למאן דאמר טרייפה יולדת אפילו סל טרייפה קען עס יא מולד זיין מאי קא למימר לכאורה קענסט נישט ממעט זיין פון א חיה זרע קומט אויס די מר כה לחי דארף איך האבן ממעט זיין א טרייפה קענסטו שוין נישט ארויסנעמען, ס'איז נישט איבריג ממעט צו זיין מכסה עיבור. אויף דעם וואו מקור שטייט אין פסוק טוביה לא תעבור לחי להחיות איתך, איתך איז משמע בדומה לך, אזוי ווי די, אזוי ווי די נוח ביסט נישט קיין טרייפה, אזוי אויך די בהמות וואס קומען אריין זאלן אויך נישט זיין קיין טרייפות, אויב אזוי מכל החיות איבריג בין איך ממעט א מכסה עיבור. פרעגט די גמרא ודל מי נוח גיפרי טריפה ווי קען זיין נוח אליינס איז געווען א טריפה אזוי ווי ער האט געקענט אריין גיין אלץ טריפה איתך אזוי ווי אים מכל הוא חי אפילו מיט א טריפה אויב אזוי איז נישט איבריג ממעט צו זיין א מכוסה עיבור זאגט די גמרא קען נישט זיין נוח איז געווען א מכוסה עיבור ווייל תמים כסוף ביי ער איז געווען גאנץ איז משמע ער האט געהאט א גאנצע גוף ער איז נישט געווען קיין טריפה פרעגט די גמרא דל מי קען זיין די תמים מיינט בדרכיו ער איז געווען א צדיק נישט ער האט געהאט א גאנצע באדי זאגט די גמרא צדיק כסוף ביי דאס ווייזט שוין ער איז געווען א ערליכע איד סאו די תמים מיינט ער איז געווען גאנץ א פול באדי זעט, זאגט די גמרא, דא מצומים בדרכיו, וואס מיינט ער געווען א איידעלע מענטש, א עניו, א שפל ריח, וצדיק מיינט במעשיו ער איז געווען נקי ער האט נישט גע'גנב'עט, ער איז געווען, ער האט נישט געהאט קיין עבירות אן היז רעקארד, ער האט נישט געהאט קיין דזשעיל קארד, וויאזוי ווייסטו אז ס'מיינט שלום בגופו? זאגט די גמרא, למצות אמרה איז די נוח גופא טרייפא, אבער עס קען נישט זיין אז נוח אליינס איז געווען א טרייפער, פארוואס תהי סל כדעתך נוח טרייפא, אבער אויב וועסט זאגן אז נוח איז געווען א טרייפער, אמר ליה רחמנא זאגט אין די תורה זיך וואס סח, א בעל מום אזוי ווי דיר א טרייפער? אייל קענסטו אריינלאזן, אבער שלימ'ען א גאנצע ביהמ ד לויט אייל זאלסטו נישט אריינלאזן, עט דאזענט מעיק סענס, מוז זיין נוח אליינס איז נישט געווען קיין טרייפות, אז די אייבערשטער זאל איטך אזוי ווי דיר, נישט קיין טרייפות זאלסטו אריינברענגען די משנה אין די תיבה. זאגט די גמרא האשטע די נפק יעצט זיך לערנען ארויס די מיעוט פון טרייפות פון מאי איתך לחיי זרע למה לי וואס הייסט האבן לחיי זרע, זאגט די גמרא אי מאי איתך ווען ס'וואלט נאר געווען מאי איתך הווה אמינא וואלט איך געמיינט לב טוב ס'בעלמא נוח זאל האבן וואס צו טון ער זאל האבן קאמפעני און מיט דעם אלעם טרייפות זענען נישט מעט, וואס? ווייל טאמער זיי וועלן שטארבן גייען זיי גייט ער נישט האבן קיין חברה, ער גייט נישט האבן מיט וועם צו פארברענגען, באט יעדער בהמה וואס איז נישט קיין טרייפער קען אריין גיין אין די תיבה, ואפילו זקן ואפילו סורות וואס קענען נישט מוליד זיין אר קוואליפייד, קאמפאני זער גוד, די נורסינג האום חברה זענען גאנץ פיין צו פארברענגען, אויב אזוי קום אשמע לן לאמיר די פסוק הערן לחיות זרע, די גאול איז אז נאך די מבול זאל די וועלט צוריק ווערן אנגעפילט ממילא דארפן זיי האבן די כח מוליד צו זיין, און ממילא אפילו א זקן אדער א סורות פון א בהמה גייען אויך זיין עלימינעיטעד און נישט עפראווד אריינצוקומען אין די תיבה. די פסוק זאגט רק ישמר לך ישמור נפשך מאוד, זאגט די קאצקע אסאך מאל איז דא מענטשן ווען מען דארף האבן א דאקטער רופן זיי אן די גרעסטע עסקנים ענד דער איז א לארדזש עסקנעזעישאן גאוינג אן, די עסקנים אר עסקנייזינג און מען דרייט און מען רופט און מען דרייט איבער א וועלט, ס'קומט צו רפואה, פערסענעל זאכן, ביזנעס, איז דא מענטשן וואס העלפן אונז צו, ס'קומט צו רוחני, ס'האט עפעס א הכשר, כ'מיין ס'האט, כ'מיין די OR איז א הכשר. ס'דא עפעס זאכן וואס מ'טרעפט, מ'מיינט ס'איז דעטס גוד ענאף, מ'פארלאזט זיך אויף סאך גרעסערע קהילות, סאך גרינגערע זאכן. זאגט דער קאצקער, כ'זעה אז ממש פארקערט, ווען ס'קומט צו רוחניות זאל מען מחמיר זיין בכל ענין, ס'נוגע צו גשמיות, אקעי, מ'דארף טון השתדלות, מ'דארף טרעפן א גוטע דאקטער, אבער רייס נישט איין, ציה נישט איבער די שטריקל. זאגט ער, דאס איז דעם רבינ'ס פסק, רק איז א מיעוט. זאגט ער, רק א מיעוט, הישמר לך, ווען ס'קומט צו דיינע פערסאנעל געשעפטן, זאלסטו ממעט זיין, טו השתדלות, באט זיי העפי מיט די רק. בחינת מיר, אבער ווען ס'איז עוסק, מ'איז עוסק במשמור נפשך, ווען ס'קומט צו דיין נשמה, דעמאלס דארף זיין לשמור מאויבן, זאל טון וואס מ'קען נאר בכל היותר וואס מער איז בעסער, אן דעט נאוט טענק יו פאר ליסענינג ענד האוו א וואנדערפול איווענינג, גוט שבת. טוה זיי בארעווען פיר שורות פון אונטן אמר רבי אלעזר מן העין לשוחט לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכרי' עליו השלום דער מאן דכר זשע שליח הספאנסע רבי אורי עקשטיין לעילוי נשמת זיין זיידע רבי נפתלי בנימין בן רבי יעקב עליו השלום איינער זאל עס אראפשרייבן עט זיין אביסל גרינגער סאיז אויס די הייליגע גמרא. אמר רבי אלעזר, מן היין לשוחט בהמה למכולות, וויאזוי ווייסט מען איינער שעכט א בהמה פאר די מכולות, לאמיר געדענקן מכולות איז די עבודה זרה וואס מען ווארפט די שטיינער, שהיא חייב, איווען דאו די עבודה פון די עבודה זרה איז נישט דורך שעכטן, אויב ער האט געשאכטן איז ער חייב מוסר, שניהם וואס שטייט אין פסוק, ולא יזבח היא עוד את זבח חיים לשעירים. יעצט, אום אינו ענין לקדרקא, טאר מען היינט נישט האבן די פסוק צו זאגן אז עס איז דא א איסור צו שעכטן עבודה זרה וואס דאס איז די מנהג פון די עבודה זרה ווייל דאס לערן איך ארויס פון א אנדערע פסוק, דכתיב פ פן תדרשו אלהיהם לאמור איכה יעבדי הגוים האלה את אלהיהם איז משמע אז ס'איז אסור צו דינען עבודה זרה מיט יעדע וועג ווי אזוי זיי דינען אויס די עבודה זרה איז תנאי ענין די שלא כדרכה לערן עס אויס אז אפילו שלא כדרכה אז די איסור זביחה גייט אן אפילו ביי עבודה זרה וואס אפישעלי דינט מען עס אויף א אנדערע וועג די איסור שחט'ן גייט איז אקראס די באורד נאו מעטער וואס די מנהג איז רש י דארף אין סנהדרין דף סה א עמוד א' איז מבאר, מען דארף האבן א ספעשל לימוד פאר מרקודות אז מען איז חייב אויף שחיטה, איווען דאו אונז ווייסט מען שוין אז עבודת פנים, עניטינג וואס איז געווען אין בית המקדש איז חייב אויף עבודה זרה אפילו אויב ס'איז נישט כדרכו, וואלט געווען א סברה מחלק צו זיין, דאס איז דווקא ביי עבודה זרה וואס די וועג ווי אזוי מען דינט עס איז בדרך כבוד. מיט עסן, מיט טרינקען, אזעלכע סארט זאכן. אבער א עבודה זרה ווי מרכולות אדער פעור וואס די עבודה איז דרך בזיון, קען זיין מען נישט מחיוב בשחיטה וואס איז דרך כבוד. פאר דעם איז דא א ספעשל לימוד, א ספעשל לימוד די עבודה זרה, אז טאמער די שטייגער בבזיון אפילו דארט איז שחיטה אויך א פראבלעם גייט מען אויך זיין חיוב. נאר די שערוריה וועגן די יומען העיר שייטלעך, די הינדוס שערן זיך די קעפ פאר לכבוד א עבודה זרה, איז דא קען מען דן זיין איז עס דרך בזיון אין אדער ווארדס ער פארשעמט די עבודה זרה אזוי ווי פרעה מיט דעם וואס ער שערט זיך אפ די קאפ, אדער ער פארשעמט זיך אליינס און ער איז מבטל צו די עבודה זרה.

דאס זאג איך, דא וועגן דעם שמועס, והי' אשר דיברנו, וועגן דעם רעדט מען. פרעגט די גמרא, והוא לא הכי, דאס דער לא יזבק הי קומט פאר דעם, האי מבואי ליה לכי דתניא, איך דארף עס האבן פאר וואס איך האב געלערנט אין א ברייתא, עד כאן, די פרשה פון שחיטה אין חוץ, שטייט אין פסוק ולא יזבק הי עוד את זבחיהם, איז הי מדבר בקדשים שהקדישם בשעת איסור הבמות. במות איז געווען פאר די, ביים בית המקדש איז געשטאנען, פאר די משכן איז געווען אין סערוויס, האט מען געקענט מקריב זיין אויף א במה, א במה האט מען געקענט האבן אין די בעק יארד, און מ'האט געקענט מקריב זיין וואטעווער ס'האט נאר געווען, עווענטשעלי האט מען גע'אסר'ט באמעס פאר אידן, פאר גוים איז עס געבליבן מותר אפילו שפעטער, סאו מען טאר נישט, בשעת ס'איז שוין אסור מקריב צו זיין אויף די באמע, די משכן שטייט שוין, והקריבון בשעת עשר באמעס, ער האט עס מקדיש געווען בשעת די משכן שטייט, און ער האט עס מקריב געווען בשעת די משכן שטייט, שהראי' ווייל דארט שטייט די פסוק אנשון. און מיט די פּ עונש שטייט קלאר אין פּסוק שנאמר ועל פסח אוהל מועד, דער אוהל מועד שטייט און דו האסט נישט אהינגעברענגט לא הביאה וגומר, זאגט דער פּסוק ונכרס האיש ההיא מקרב עמו, סאו עונש הומאני, זעהן מיר וואס די עונש איז, די עונש כרת אז טאמער מען האט מקדיש געווען און מקריב געווען בשעת בית המקדש איז אפען איז דא כרת. אזהרה, וויאזוי ווייסט מען אויף מקריב זיין קדשים בחוץ איז אויך דא מנין ווי זעהט מען דאס? טאר מען לאמיר שטייגן פסוק ישמע לך פן תעלה אל עשיך בכל מקום אשר תראה, ממילא האסטו א ווארנינג דו זאלסט עס נישט טון, אונז ווייסן אז טאמער כדי ס'זאל זיין חיוב א עונש מוז זיין א ווארנינג, סאו דאס איז די ווארנינג פון דעם ישמע לך פן תעלה אל עשיך בכל מקום אשר תראה.
ווען די משכן איז געווען אין סערוויס? פאר אידן, פאר אידן האט מען געשמועסט יא. איז אויך אלץ דא.
און כדר' רב אבן, אזוי ווי רב, און כדר' רב אבן אמר רבי, אמר רבי לוי, דאמר רב אבן אמר רבי לוי, כל מקום שנאמר הישמר לך, הישמר, אי פן ואל עיני אלא בלא שש א, איסור לאו, און ממילא הישמר לך פן תעלה אל עשיך, גיי איך ארויסלערנען א ווארנונג פאר איינער וואס שעכט קדשים בחוץ. מכאן ואילך, פון דא און ווייטער די פסוק ולא יזבחי עוד, איז משמע היא מדבר בקדשים שהקדישם בשעת העת רב אבן'ס, די הקדש זיין איז געווען א עת מען האט נאך געמעגט, און אלעס גלייך פאר מען האט באנייט די משכן והקריבן און די הקרבה געווען בשעת עשרת רבנים איז איינמאל מען האט שוין אויפגעשטעלט די משכן וואלט געווען א סברה אויב האסט עס מקדיש געווען מיטעדיגערהייט אפשר זאלסט עס קענען צוענדיגען איווען דאו יעצט איז שוין נאסער זאג איך דיך אז ניין שנאר וואס שטייט אין פסוק למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים על פני הסודר והביאם אל פסח אוהל מועד סאו די פסוק את זבחיהם איז משמע די זבחים שטייט שוין פון פריער. ס'איז שוין געווען זיו חיים, שהתרתי לך כבר, כ'האב דיך עס געלאזט מקריב זיין אויפן במה, בשעת האסט מקדיש געווען, איז געווען די היתר במות, און יעצט גיי איך עס שעכטן, גייט, איווען דאו ס'איז אסור, גייט זיין אזוי ווי על פני השדה, אזוי ווי ס'איז אויפן פעלד, נישט אויף א הייליגע פלאץ. מלמד לערן איך ארויס פון דעם, שכל הזיווייך בבמה בשעת איסור הבמות, עניבאדי וואס שעכט קדישים אויף א במה בשעת מען טאר נישט, מעלה עליו הכסף כאילו היא זיווייך על פני השדה, אין אדער ווארדס, פאר עבודה זרה, און אויף דעם שטייט אין פסוק והביאם לה' זי מצוות עשה, מען זאל דאס נאר שעכטן באוהל מועד, און מצוות לא תעשה, נישט צו שעכטן שחוט קדשים בחוץ אינדרויסן פון בית המקדש. מנין, ווי לערנט מען ארויס די צווייטע חלק די לא תעשה? אבן עובר שטייט אין פסוק ולא יזבחי עוד את זבחיים, דאונט דו איט עני מאר, פון יעצט און ווייטער טארסטו נישט שעכטן בחוץ דווקא אין די בית המקדש. יכול וואלט איך געוואלט מיינען אז מען טאר נישט, און אז מען רעדט פון דער וואס האט זיך מקדיש געווען בשעת ההיתר, און ער האט עס מקריב געווען בשעת האיסור. אפשר זאל מען זיין חייב יחול יהיה חייב אן נישט כרת. זאגט די תמ ל משי ת וואס איז די קרקס עולם תהיה זאת להם, זאת די עשה מיט די לא תעשה להם דאס גייט זיין די עונש ולא יהיה חרת להם נישט קיין אנדערע עונש פון כרת, אבער וואס זע איך פון דעם אז לא יזבח יהיה עוד עזוב חיים דארף איך האבן פאר די איסור שחיטה חוץ ביי קדשים וואס מען האט מקדיש געווען בשעת עס איז געווען מותר מקדיש צו זיין און מען האט עס מקריב געווען שפעטער, וויאזוי קען איך ארויסנעמען די איסור זביחה פאר מכולות אזוי ווי רבי אלעזר האט געוואלט דרש'נען? קומט אויס אויב האסט מקדיש געווען א בהמה בשעת היתר הבהמות, האסט עס מקריב געווען בשעת איסור הבהמות, איז א לאו און א עשה, נישט קיין כרת. אויב האסט עס מקדיש געווען און מקריב געווען בשעת הוא איסור, למשל בזמן הזה, איז דא א איסור, איז דא א חיוב כרת. אבער טאמער עס איז געווען אויף אזא אופן איז דא א איסור לאו און א איסור עשה. סאו מרוב האט רבא געזאגט קריי ביי, מען גייט צוטיילן די פסוק אויף צוויי, כאילו ס'וואלט געשטאנען ולא יזבחי, מען רעדט וועגן שחיטה אין חוץ וקריי ביי כאילו ס'וואלט געשטאנען ולא עוד עשב חיים לשעירים, סאו ס'כאילו יו ספליטינג די לימוד אינטו טו, ווען די פסוק וואלט נאר געוואלט זאגן די איסור פון שחיטה אין חוץ אזוי ווי די ברייתא דרש'נט, וואלט ער נאר געדארפט שרייבן לא יזבח י עשב חיים, וואס פעלט אויס די עוד? דער'ס סאמטינג עלס אויף דער, דער'ס אנאדער איסור, די צוויי לאוו'נס, אילו די לימוד וואלט געשטאנען לגבי. סימילער זעט מען ביי קרבן פסח, ואל תאכלי ממני נא ובשע אל מבשל המים, איז די אל תאכלי גייט סיי אויף די נא און סיי אויף די ובשע אל מבשל המים, איווען דאו ס'שטייט נישט ביי ביידע, ס'איז די זעלבע זאך דא, ולא יזבחי און כאילו ס'שטייט ולא עוד האב איך ביידע למידים. סאו מען האט גערעדט וועגן א בהמה וואס מען האט מקדיש געווען בשעת די היתר הבמות, און מען האט עס מקריב געווען בשעת די איסור, רייט? ס'איז נישט אזוי הארב, ממילא איז נישטא די עונש כרת. נאו ווען מען גייט נאך די השכלה אדער די סוף? דער שמועס, דו ווי לוק עט די ביגינינג אוו די סיטועשאן אדער עט די ענד? סאו איינער וואס האט זיך געוואשן פאר סעודת שבת. קומט אן צו ברכת המזון איז שוין מוצאי שבת זיך צו וואשן צו שלש סעודות זאגט מען דאך רצי רייט סאו איז אין שלחן ערוך פסק'נט מען אס אין אורח חיים'ס ק פ פ ח מען גייט נאך די אנהייב פון די סעודה און ער עסט א כזית און בעוד יום קען ער בענטשן מיט רצי אויב האט ער זיך געוואשן ערב ראש חודש און האט אריין געצויגן די סעודה אריין ראש חודש ער האט געגעסן א כזית ראש חודש זאל ער זאגן אביסל יעלה ויבוא רייט פארוואס ווייל ער האט זיך געוואשן ערב ראש חודש, אבער למעשה האט ער געגעסן א כזית אין ראש חודש, דארף ער זאגן יעלה ויבא. אויב ער האט געגעסן א כזית ערב ראש חודש, יעצט ביי ברכת המזון איז שוין ראש חודש און ער האט נישט געגעסן קיין כזית ראש חודש, די כזית וואס ביפאר ראש חודש, נאט ראש חודש אליינס, קען ער נישט זאגן יעלה ויבא, ווייל איך גיי נאך די השכלה, נישט נאך די זמן ברכת המזון. דער מחבר ברענגט אבער א שיטה אין די ראשונים, ער האלט אז איך גיי נאך די סוף, און אויב אזוי גייט מען יא זאגן יעלה ויבוא, ווייל בשעת פרקת המזון איז שוין ראש חודש אב און אונז נעמען נישט אן אזוי. אבער די ביאלאך איז מעורר, אויב האסטו פארגעסן רצי אין א רעגולער שבת פאר שלש שידות, און האסט דיך דערמאנט פאר די האסט אנגעהויבן ברכת הטוב והמיטיב, סאו בדרך כלל איז דא א ספעשל ברכה וואס מען זאגט דעמאלטס, מען זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר נתן שבתות למנוחה און אזוי ווייטער, מען ענדיגט צו די ברכה, אבער ביי די פאל וואס ער בענטשט נאך די זמן, און ס'איז דא א שיטת הראשונים אז מען גייט נאך די סוף, זאגסט נישט רצי איז א ספק ברכה, ממילא זאג עס נישט בשם ומלכות, זיי זאגן די ברכה שנאת'ן שבת למנוחה, זאג עס אן שם ומלכות. קומט אויס דריי הלכות, ווען די עסט שבת און האסט נישט געגעסן מוצאי שבת, זיכער זאל ער זאגן רצי. אויב האט ער געגעסן ערב שבת טועמיו, ווי ס'דארף צו זיין, לאמיר זאגן א פדיון הבן, איך ווייס איך ווייס נישט אויב עס איז שייך, אבער למשל, ער האט אויך געגעסן שבת, זאגט ער, לאמיר נישט אריינגיין אין די פורת מאפע, לאמיר נישט אריינגיין אין דעם, ער האט געגעסן שבת אויכעט, דארף ער, זאגט ער זיכער רצי, ווייל ער האט אויך געגעסן אין שבת. אויב האט ער געגעסן אין שבת ערב ראש חודש שאלעשידעס, ער האט געגעסן א כזית אויך די מוצאי שבת, נאו הי העז א פראבלעם, ווייל מצד השכלה האט ער געגעסן א כזית אין שבת, מצד שני האט ער געגעסן מוצאי שבת ראש חודש, איז דא צוויי חיובים, עסן שבת און עסן ראש חודש, צו זאגן ביידע קען מען נישט, ווייל ס'האט היתר דאסרה, אויב ס'איז שבת איז נישט ראש חודש, אויב ס'איז ראש חודש איז נישט שבת, אויב אזוי זאגט די משנה ברורה ער זאל זאגן נאר יעלה ויבוא, ווייל עסן יעצט ראש חודש איז ער זיכער חייב יעלה ויבוא לכולי עלמא. די עסן שבת און בענטשן מצה שבת גיין נאך די השכלה איז א מחלוקת ראשונים, מילא זאג יעלה ויבא וואס איז לכולי עלמא לכולי עלמא, ווי איידער צו זאגן רצי וואס איז דא אין דעם א מחלוקת. נאו אבוויעסלי איז בעסער זאל זיין מער קעירפול נישט צו עסן קיין כזית מצה שבת, וואס ראש חודש אזוי וועט ער נישט האבן די שאלה. נאו א אינטערעסאנטע טידביט.

די באך איז געווען רב פון בעלז, און ממילא אלס רב און מרא דאתרא אלס דרך ארץ איז געבליבן די מנהג אז אזוי טוט מען, און צו פארשטערקערן די מנהג פון די רב פון בעלז, די בעלזער רב, ממילא האט מען אזוי געטון. ח, אבער אפילו מען פירט שאלעשי די זקן זמירות, מען עסט נישט, קיינער עסט נישט, ווען ס'מוצאי שבת טיש ווארפן, מען פירט אריין, מען ציט אריין די זידן. יא. וואס איז שבת? ווייל שבת בלייבט שבת. יא. ס'איז די הייליגע משנה. מצא בראשו מעות, מען האט געטראפן אן טאפ פון די מרכולות געלט, כסות, אוי כלים אזוי ווי מען ווארפט אריין אין פארשידענע פאנדס, ביי פארשידענע געטשקעס ווארפט מען אריין געלט, קליידער אדער כלים, הרי אלי מטורין, פארוואס מען האט עס נישט געלייגט דארטן, פאר שיינקייט. די גמרא גייט זאגן, וויאזוי ווייסטו אז מ'האט עס נישט געלייגט דארטן פאר שיינקייט? סאו זאכן וואס מ'לייגט אויף עבודה זרה שיין צו מאכן, איז אסור ביי הנאה, ווייל די תורה זאגט לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחתו לך. שיינקייט פון עבודה זרה וואס מ'האט מבטל געווען ווערט מותר ביי הנאה, אנדערש ווי תקרובת וואס העלפט נישט קיין ביטול. סאו איף איטס אנלי שיינקייט עט העלפן ביטול, טאמער ס'איז דארט פאר שיינקייט עט נישט העלפן. ער האט נישט אזא קיין ביטול. אבער פאר כלאי א נאוונט האט מען ארויפגעלייגט א הענגל פון טרויבן ועטרת של שיבולים א קרוין וואס מען האט געמאכט פון ווייצלעך, ויינות און שמנים און סלוסות, וכל דבר שכיוצא בו עיקור ועל גביו מזבח עשה, ווייל די זאכן איז מען מסתמא מקריב פאר עבודה זרה, און אפילו ס'איז נישט פאר שיינקייט, ווייל יעדע זאך וואס איז אויפן מזבח איז עשה אויפן, טאמער מען האט עס געלייגט ביי די געטשקע. זאגט די גמרא בנו אנה מילי, וויאזוי ווייסט איר אז זאכן וואס מ'האט געלייגט אויפן עבודה זרה און ס'איז נישט פאר שיינקייט איז מותר בהנאה? אמר רב חייא בר יוסף אמר רב אושי', כסא וכדומה איין פסוק זאגט ועתריות שקיציים ועסקליליים עץ ואבן כסא וזהב ואשר עמהם איז משמע אפילו זאכן וואס זענען נישט שיין, למשל א האלץ א שטיין וואס מסתם איז עס נישט פאר שיינקייט, אויב האסטו אויף דעם געלייגט אויפן עבודה זרה איז עס אסור בהנאה, סתם פאר מ'גייט ווייטער להלוואן אלף אלף הבדלות רבי סטעפאנסקי האט געזאגט אז ס'איז מרומז דא פארשידענע זאכן, די אשכנזים געוועקע אין ארץ ישראל מאכן ארון קודש'ן, אונז האבן אונזער מייסטער די ארון קודש בויער דא, ווי זיי מאכן עס, מצ ד מויז קאמבען אשכנזישע, לכאורה פון האלץ. די ספרדישע נוצן שיש נוצן מארבל, און נאכדעם איז דא ראביי וואס מאכן פון גאלד און זילבער, קענסט זיך אויס אויף די ליטווישע ישיבה, נו ווי נאר ס'איז ראביי סוראצקין מאכט פון גאלד און זילבער, דאס איז נעקסט לעוועל, אבער מ'קען טענות און מה יתכן ער האט געספענדט עלף מיליאן דאלער אפיציעל פאר די ארון קודש. מאטעריאל איך האב געשאפט סאך סאך מער מיט דארן קודש פארקויפט יעדע פארט פאר הונדרעטע טויזענטע דאללערס פאר מיליאנס אוו דאללערס פארשידענע זאכן זאג איך כ'האב נישט פארלוירן קיין געלט כ'האב נישט געספענדט קיין עלף מיליאן דאללער כ'האב געמאכט דרײַצן מיליאן דאללער צו וואס אויף די פראפיטס פון די ארון קודש אבער על כל פנים וואס? תראה שלמה יא סאו וואס איז וועכע דאו מאטעריאלס שיקעסיים וועסקילליים אייץ וועבן כסף וזהב ואשור ומועם.

איי צו אויבן רעדט מען אויף א אופן וואס זיין פאר שיינקייט און דעטס די ריזן פארוואס ס'איז אסור און אויב ס'איז נישט פאר שיינקייט העט ער זיין מותר. פרעגט די גמרא אפשר פארקערט ואימה עליהם דמיה די עמהם און זאג מה עמהם כל מה שעמהם אפילו אויב ס'איז נישט פאר שיינקייט אף עליהם איז אויכעט כל מה שעליהם עניטינג דעט טאטשט עבודה זרה זאל זיין אסור. זאגט די גמרא אם כן אויב אזוי אויב ס'איז נישט דווקא פאר שיינקייט לא יאמר זאל די פסוק נישט זאגן לא סכמות כסף וזהב עליהם צו ווייל אונז האבן שוין געלערנט אז הימור מיינט עווריטינג דעטס קלאוס ביי איז שוין אסור, און זיכער אויב ס'ליגט אן טאפ, אויב קלאוס ביי איז אסור, איז זיכער אויב ס'ליגט אן טאפ. אלא מאי די אלארם קומט אונז צו לאזן הערן דווקא אויב ס'איז פאר שיינקייט, דעמאלסט איז עס אסור. געשטאנען אין די משנה אז מעות איז מותר. פרעגט די גמרא, מעות דבר שנוהי, פארוואס זאל געלט אן טאפ פון עבודה זרה נישט זיין אסור? אמר דברי רבי ינאי, מ'רעדט אז די געלט ליגט נישט דארטן סתם אזוי, ס'איז נישט פאר שיינקייט נאר בכוס, קשור ותלוי לו בצווארו, ס'דא א מאני וואלעט וואס הענגט פון די האלז פון די עבודה זרה, ממילא אויף אזא אופן איז נישט געמאכט פאר שיינקייט, וועלכע מ'האט עס דארט געלייגט צו באהאלטן, ער האט געזוכט א גוטע היידינג ספאט, אדער עטס געלייגט צו באצאלן די גלח פאר די סערוויסעס, וואטעווער, ס'איז נישט פאר קיין שיינקייט. כסיס דובר שנאי, פארוואס שטייט אין די, וואס האבן אונז געלערנט אז אויב מ'האט געטראפן אן טאפ פון די מרכולת איז עס מותר, אמר דברי רבי ינאי, די כסיס איז נישט דארטן פאר שיינקייט, ער האט געהאט א פיקטשער פון א גרויסע רויטע יאשקע היט אן טאפ פון די געטשקע, ניין מען רעדט נישט פאר שיינקייטן נאר וואס דען, ביקסעס מיט קיפעלעס, און מנחת לוי על ראשי, אז די עבודה זרה ליגט אויפן קאפ, פאלדעד, די קליידער ליגט אויף די געטשקע, פאלדעדערהייט, אויב אזוי איז זיכער נישט פאר שיינקייט, פרעגט די גמרא, וואס? כלה דבר של נאה, לכאורה א כלה איז פאר שיינקייט פארוואס זאל עס זיין מותר? אמר אמר א פאפא דסחיפא ליה משקילתא א ריישא, ס'דא א גרויסע טאפ, לאמיר טראכטן פון א בעט טאפ, אימעדזשין אזא סארט כלי ארויפגעלייגט אויפן טאפ, אויב אזוי איז זיכער נישט פאר קיין שיינקייט, ממילא איז די חידוש אז ס'איז מותר טאמער מ'האט'ס מבטל. אמר רב אסי בר חייא, כל שהיא לפנים מן על קלקולין, טאמער ס'זאל קלקולין איז א אינטערעסאנטע ווארט, די מפרשים רש י ברענגט צו, קלקולין איז א ניקנעים פאר די קלעים פון די בית המקדש, ס'איז בעיסיקלי א פארהאנג, א מחיצה, א שאוער קורטען להבדיל, סאו היות אין די בית המקדש האט מען עס גערופען קלעים, אלס א בזיון האט מען עס גערופן קלקולים, א פארקערטע פון כבוד. סאו לפנים מן הקלקולים, אינדרויסן, אויב ס'איז אינעווייניג פון די מחיצה, אפילו מים און מילך, עניטינג וואס ליגט דארטן, אסור איז אסור בהנאה. חוץ לקלון אויב ס'איז די אדער סייד אוו די מחיצה, דבר של נאה, טאמער ס'איז שיינקייט, אסור איז עס אסור. שאינו של נאה, ס'איז נישט פאר שיינקייט, מותר איז עס מותר. סאו, אפילו אויב מ'מאכט, איז מען עס מקריב אויפן מזבח, אבער טאמער ס'איז די אנדערע זייט פון די מחיצות, ס'איז נישט די קרובות, ס'איז נישט קיין שיינקייט, אויב אזוי איז נישט קיין פראבלעם. ס'הייסט איווען נאר בדרך כלל דברים שאינם של נוי איז מותר, אבער אויב ס'איז געווען וויטין די מחיצות קומט אויס ס'איז געווען זאכן וואס זענען נישט פאר שיינקייט למשל יין אויב מעגליכקייט איז אן עשה אלץ די קרובות. אמר רבי יוסי בר חנינא נקטינן אונז האבן א מסורה פון אונזערע רביס אין קלקולין לא לפעור ולא למרכולת אז טאמער איז צו א מחיצה, די דינים פון מחיצה זענען נאר אפליקעבל נישט ביי פיאות און נישט ביי מרכולות. סאו ווען די גמרא זאגט די כלל פון די פארהאנג איז נישט ביי דיע צוויי עבודה זרה'ס קענסטו זאגן צוויי וועגן, אדער לחומרא אדער לקולא. לקולא וואלט געמיינט ס'איז נישט דא די דין ת קרובות אפילו וויטין די מחיצה, און אדער קען עס מיינען אז אפילו אינדרויסן פון די מחיצה איז אויכעט אסור. סאו די גמרא זאגט ס'קען נישט מיינען אז אפילו לפנים מן המחיצות זאל עס זיין מותר. ווייל אויב צויי רסכות איז נישט קיין פראבלעם הייסט געדינט עבודה זרה איז זיכער אז מים און מילך אויב ס'איז קלאוס ביי אינסייד די מחיצה איז זיכער אסור. נאר מוז מען זאגן ס'גייט לכאורה נאר אז ביי זיי איז נישטא די מושג פון פרייוועסי אפילו אינדרויסן פון די מחיצה אויב האסט געטראפן מים און מילך דארף איך מורא האבן ס'זאל זיין אסור אז מ'האט עס גענוצט פאר תקרובת ס'זאל זיין אסור. פרעגט די גמרא למאי, לגבי וועלכע דין האט ר' יוסף בר חנינא געזאגט אז ס'איז נישטא ביי פועלים מקולות די דין פון קלקל'ן פון די פארהאנג, אי לימד דאפילו פנים כחוץ למה אז אפילו וויטין די פארהאנג איז אזוי ווי אינדרויסן ווי שורה און ממילא איז עס נישט געמאכט פאר שיינקייט איז עס מותר ווייל מ'לייגט נישט אראפ קיין די סארט הקרבות פאר די עבודה זרה, השתא פעירא מפארן קיין מים אויב מ'גייט זיך מבזה זיין ענד רעליוו יור סעלף פאר די עבודה זרה מים ומלח לא מקריבין ליה קען מען ברענגען עניטינג אויב מ'קען ברענגען גארביטש קען מען זיכער ברענגען דאס. אלא אפילו חוץ קונץ נמדמה אז אפילו אינדרויסן פון די פארהאנג איז אזוי ווי ס'איז וויטין די פארהאנג וואו אסור ממילא גייט עס זיין אסור אלץ א קרובות ווייל פאר די עבודה זרה קען מען ברענגען עניטינג. צו די הייליגע משנה עבודת כוכבים שהיה לה גינה אוי מרחץ עבודת כוכבים עס האט געהאט א ביוטיפול גארדען א ביוטיפול מרחץ א ספא וואס מען טשארדזש געלט פאר דעם און מען נוצט די פראפיטס צו צאלן די גלחים פון עבודה זרה און גייט אין חיפה איז געווען דארט צוויי יאר צוריק וואטעווער איז דא מען האט מיך גענומען צו זעהן די שקיעת החמה איז געווען זייער זייער שיין אבער ס'דא א ריזיגע שטח כ'ווייס נישט וויפיל כ'מיין צענדליגע עיקער פון ביוטיפול מעניקיורד לאון, נישט לאונס אבער ממש בנינים פון ביימער, ביוטיפול ביוטיפול זאכן פון פון גארדענס פון איינע פון די טשורטשעס, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס אבער ס'באלאנגט פאר גוים אינגאנצן. סאו עבודת כוכבים שהיו לה גינה און מערכת, נהנין מהן שלא בטובה, טאמער זיי טשארדזשן נישט קיין געלט מעגסטו הנאה האבן דערפון, אבער ווען איינער.

ח. אקעי. ועיין הן, ער זאגט טאמער עס איז געמאכט פאר די שיינקייט און עבודה זרה איז זיכער אסור. ועיין הן אם אין בעתו וטאמער צאלסט דערפאר איז זיכער אסור. ממילא, אויב דו קענסט אריינגיין מיט די גוי טורנסטייל, עסט דיך אריינכאפן מיט א גוי אן באצאלן אזוי ווי ביי די מקווה, דעמאלס האסט נישט האסט אפשר א פראבלעם פון גניבת סכין, אבער אלס הנאה פון מהנה זיין עבודה זרה, דעט וואודנט בי אפליקעבל. היו שלו ושל אחרים, טאמער עס איז געווען דארטן א שותפות, עס באלאנגט פאר די פאר די עבודה זרה, פלאס פאר א פרייוועט סיטיזען, דעמאלסט איווען דאו. נהנה מהן בין בטוב ובין שלא בטוב, מעגסט זיין נהנה דערפון אפילו ווען מען צאלט פאר דעם, פארוואס? מען האט שוין זעהן די גמרא וועגן מער דערוועגן, עבודת כוכבים שלא עובד כוכבים, די געטשקע פון א גוי אסירים מיד, ווייל אונז ווייס מיר, אונז זעהן אז דאס איז שיטת רבי עקיבא, אבער מחשבה טובה איז גערעכנט ביי א איד, מחשבה רעה איז גערעכנט ביי א גוי, ממילא די סעקונדע האסט געמאכט עבודה זרה איז כאילו יעצט שוין געדינט, ושאל ישראל איין אסירה עד אשר יאבד ווייל מען רעכנט נישט קיין שלעכטע מחשבה ביז ער גייט עס טון. נאר עס איז געשטאנען אין די רישא פון די ברייתא, א גארטן אדער א מרחץ אן עבודה זרה טאר מען נישט הנאה האבן בטוב. וואס? ווען זיי האבן געהאלטן די גמרא אז א אדם חשוב וואלט נישט געמעגט גיין אפילו ס'איז פאר פרי. קארעקט, אזוי האבן מיר געלערנט. גוד פוינט מיילעך.
איט דיפענדס איף די טראק לוקס לייק די טינגס אר גאנא פאל אוט אר נאט. נאו, אביי זאגט אז א גארטן אדער א מרחץ פון עבודה זרה איז אסור טאר מען גייט הנאה האבן בטוב, אבער שלא בטוב מעג מען. סא אמר אביי, בטוב מיינט

הוי שלא ושל אחרים נהנה מהן בטובה ושלא בטובה און אויף דעם אמר אביי וואס מיינט בטובה? בטובת אחרים אז די שכר איז פאר אנדערע מענטשן וואס זענען שותפים אין די גארטן און די מרחץ ושלא בטובה מיינט שלא בטובת כמרן אז אויב די גוי די גלחים נעמען אפילו א חלק פון די שכר איז עס עושה הנאה צו האבן פון די גארטן און פון די מרחץ ווייל ביסט מהנה עבודה זרה דו צאלסט די סעלערי פון די גלח האסטו מהנה געווען עבודה זרה. מאן דמסתנא על סייפא, סוב עיקר דמסתנא על סייפא ועיקר דמסתנא על רישא, יא, סאו מאן דמסתנא על סייפא, דער וואס לערנט עס די דין פון א בית אויף די סייפא אז די גארטן און די מרחץ זענען בשותפות מיט די עבודה זרה און מיט אנדערע, מיט דעם אלעם איז אסור ווען די גלח נעמט א חלק, איז כל שכן א רישא איז זיכער ווען די גארטן און די מרחץ באלאנגט אינגאנצן פאר די עבודה זרה איז עס זיכער אסור, און מאן דמסתנא על רישא, דער וואס לערנט א בית ווערט אויף די רישא אז דווקא ביי די פאל איז אסור הנאה צו האבן פון די גארטן און פון די מרחץ, ווייל זיי באלאנגען פאר די עבודה זרה אליינס עקסקלוסיוולי, אבל הספר, ועד די חלק ווען ס'איז בשותפות כיוון דעיקר אחרים בעדה, עטליסט א חלק דערפון גייט צו אנדערע מענטשן, אפילו בטובת כמרא נמי שאפ בדו מלך אויך מייקל זיין כזאג מיין געלט גייט צו די אנדערע מענטש, ס'גייט נישט פאר די גלח מילא העט עס נישט זיין אסור, לאמיר זיך פרייען צוזאמען אז יורי עקסטין איז דא און פאר זיין זיידע'ס יארצייט די חודש, און שכוח פאר די מאמע אפצוטיילן די שעיר.